Sobra nos a papiando aquí di Festival Cantica di Caya. Hey, junto con nos, eh, nos un placer de por conversar junto con Julisha, la pelirroja. Toco te junto con nos, ah, den estudio na di XFM. Feliz merdia. Feliz merdia. tarde, Julisha. Quando vai? Kom bai, feliz tarde, konta kubo. Ata nos que nos tá bom, ah, mas seguro ah, mi tá hallando, ah, es, é luna que vai hopi liaf, tá minha ideia. E anja no papia. É anja. Nos tico papi sei e aña completo by super lihe mes. Ampero mi te quiere e julio aquí um, abai mas lihe ku nunca. Bosa no mi te quiere bosa mucha nan. Bosa ora bota chiquito um, nos by school um, eh, ya luna pa jabia na school largo, pero maneta in siman eh, maneta vakantie. Bule da bula. Bule da bula. Dus mi te quiere pa fie di mucha nan ku di vakantie nos e luna da lihe tambe. Yes, yes. Pero dushi si toch. Sí, no, I mean, di problema. Mi te quiere te falta Segun mi seis luna, aki seis luna nos ta, nos ta drentando den e temporada, nos ta den e temporada di Pascua que menciona Nos está den babu. Christmas en July hoor, no? Sí, no? Sí. Sí, sí, sí, sí, A mí pero... ahorita sinti e ambiente di Pascua yo hoor caba. Imagina, pues, papu, mira con lie e aña ta bayendo. A mí sinti mene dos, tres luna pasada nos a canta Ay no be, awo faltando algun mas pa nos canta Ay no be a drobe. Pesa e ta importante papu Disfruta di cada dia y biba cada dia, no no existi so biba pasobra go bida e realidad ta bida ta corti go a con lihe bo bisa e seis luna nan kia pasa anto bo sa e ta asina zonde pa aña pasa bo for bay anto bo ta mira patras anto bo ta bisa ey pero kima hasi no biba awe mi shon biba. No no p'esey ami hopi bia mi ta menciona tambe cu bo tin cualkier meta pa aña binti binti singko No bisa cu falta mucho, pasobra no. awo si no falta mas. Lanta riba, pone cos pasa. Un bek, un bek nos ta bisa otro bongaya droga. Sí, de verdad, de verdad. Bota, un bek aquí, bota, bota bek den studio para Festival Cantica de Kaya 2026. Juist. Nou, Julisse, seguro felicitari, welcome na XFM. Um, nos a clapa conversa tu cante um, e Festival Cantica de Kaya, pero también un siman de actividad. Um, que men, uh, tell me about it. Como nos a comenzar pe weekend aquí? Wal bo sa, e ta un temporada eigenlijk di celebracion cultural, folclorico, cu a cuminsa den luna di juni cu e parada acustico den cayanan di Brasil. Tur esaki organisa pa Fundacion Chico Harms y manera bo a bisa e fin di siman aki ta bay tin e festival Cantica di Caya, want tenemos ta promociona festival, wal tin mas festival, mas ainda, mas ainda, esaki ta cultural folclorico, festival Cantica di Caya. E promé ta tuma lugá djabièrna, sa e ta e kategoria infantil ku hubenil. I djasaber ta tuma lugá e kategoria adulto. Entre tur tin komo un trinta i piko kantante. Wou! Kombiná òf kada unu? Kombiná. Di djasaber tin binti kantante. Ok. Entre nan algun nòmber konosí, ku lo mi menshonaba aki un rato. Pero esaki ta e fin di siman ku nos ta, modi bisa, ranka sali den gran forma ku e aktividatnan kultural. Mi no sa si bo a partisipá òf si bo a bai e paradanan e último añanan aki. Sí, último aña mi ta mira ta tin ama e paradanan unda diferente gruponan ta ama nase, gruponan nobo ta yen kosi i e ta kore den Brazil, korekto? E ta den, sí, korekto, e ta den e kayanan di Brazil. A kuminsá masha chikitu mes. Mi ta kòrda mi ta biba na Sabaneta anto hopi aña pasá. Mi ta na casa anto mi ta tende bo sa bo ta tende mane un tingilin mi di ki cosa e ta ahin ke muchanan den auto ban wak un parada chikit asina aki ku bo sa un hanchi afo un dos grupo por ta un trinta hende pa sinkuenta hende anto tur aña bo ta wak e ta kere esun tiki mas un tiki mas awokinan nos ta wak bia un di gruponan grandi ku ta den bo tin bandanan manera Rincon Boys, bo tin gruponan nobo ka forma, Jeyto a forma nobo, Jeyto Cultural ka forma nobo ku ta bai ku aña pasá ta promé aña ku nan ta den Parada Cultural den gran forma. I esaki ku ta un grupo grandi, no? Si. Korekto, den gran forma i nan por ta mira tambe kon hóben a kuminsá karga nos kultura tambe anto esei ta loke mi ta mi ta mi ta aplaudí pasobra hopi biaha ora bo papia di kultura ai nan e ta lafi nan e ta sèksi bo sa. Pero e ta importante pa nos, pa nos identidat, sa, di di nos isla. Turista ta bin Aruba pasobra ku nos ta kordial, pasobra ku nos ta Rubiano, pasobra ku nos ta ken nos ta. Anto ta importante pa karga esei i mas importante ainda pa pas'é pa e siguiente generashon. Nos ta ta bunito pa mira e grupo kinan Shaito Kultural ku yen di hóben, hopi hopi bunita mes. Mi no sa ken ta su tras, pero en todo kaso pabie. Segun mi ta Jenny Rey ta tras esei, eh. Awèl pabie Jenny Rey, paso e ta inisiativa. excelente y excelente ehecuta tambe pasobra bo a mira hopi hoben riba caya y esey ta intencion tambe no pasobra ta leuk pa mira e grandinan cu ta ta zoya riba nan tumba pero ta nan tin cu cargue e yongnen tin cu cargue y bo sa esey mey ki tres hopi biaha dilanti den e entrevistanan cu ta ta lastimamente mira ora cu nos hobennan no sa mucho di nos cultura no sa e parti folklorico e cultura nan no ta cargue manera mester. Y atrobe ta afecta nos identidad no mayan a mayan ora van papi di un voorbeeld un poco luna pasa aña pasa ora Jandino Asporat a subi un show di radio ku ta mm. biba no avisa Aruba ta perdiendo su identidad no sura eh kibishi kibosa kibosa Pero ta tin dus rason. Bon, ami si a on frente bloke toca mi vida, paso ami si esunnan cu conoci ami sa for di semper te cabo de kinan, ma carga mi cultura, mi ta biba mi identidad y ora cu mi pone mi contra riba Facebook tambe bo sa ma canta hopi aña pasa pa placentero di mi cuer di semper ma purba pusha cultura pesey mi sa tambe y mi ta traha den media mi sa cu e no ta sexy, mi sa cu e no ta. Esun e mas famoso. Esun e mas famo ora bo yega seca promotornan of ora bo yega seca comerciantenan ta kipsa bo sa cu e cultura bo sa misa pero. E importancia su tras pa nos mantene nos identidad, pa nos yiunan samen yan ok, con bo ta bali un wals, con bo ta, kico ta un mazurka, pasá entre otro pa pa menciona algun. Des e importancia su tras pa nos como Rubiano mantene nos identidad e ta mas grandi cu cualkier otro cos. Des, Claro. pasá y esey poco poco mi ta mira e añanan e e e ultimo añanan ke mi ta mira cambiando, cu bandi caminda, mi tin un par di aña caba cu mi ta den e parada, Cantando obviamente y bailando, having fun. Mi ta mira cada vez no solamente mas hende cu ta bin pa ambiente, pasobra nos Rubiano gusta un ambiente cu Gusto un coyo. nos ta gusta un bomboshi. Ay. Pero bo ta mira e hobennan tambe, bo ta mira e muchanan tambe, anto bo ta wak cu nan ta wak, e, e trahenan di antes, e musica di antes, anto ta importante pa nan sa esaki. Anto ah, ta, ta di berdad di aplaudi e esfuersonan di Fundacion Chico Harms pa persisti, pasobra e aña aki ta dies cinco aña. i no ta fásil pa bo organisá un evento. Imaginá bo diesinku aña largu diferente evento. No, sigur i wak. Ama sigur mi ta biniendo di un hóben tambe. Am, ami el a bin tiki diferente mirando ku mi mayor, mi mama ta ta di Boneiru, oke men tin parti i nan bo ta mira ora mi kompará e dos islanan. Uh, ta biba Boneiru. Uh. Ten di último aki nos ta tin un fiesta nos ta bula bai, ta ta Jay ta toka i i por ehempel nos ta invitá poko rubiano, fa mi a bin fiesta. Nan ta, ah, oké, great. I nos ta bira wapamento. I esei ta e parti dushi ku por ta, am ta diferente kon ami ta sinti ku tin ku bai bèk na edukashon, no? Ban bèk na edukashon den muchanan pasobra na Boneiru di yòn e muchanan ta ta wapa, nan ta baila, nan na Kòrsou mes tambe tin e SU. Des mi ta kere nos kuminsá am hint esaki den e muchanan na skol. Nan ta bai biba mas kuné. Ke mene si ei ta kambia nan ku mi ta kere mester mira. Pero man papia di e djabièrna i djasabra kuantu or am am kuantu or e tukó ta kuminsá? Djabièrna ta e festival di Mucha. mucha i i hu dòs infantil i hubenil ta kuminsá shete or di anochi. Entrada pa mucha ta solamente sinku florin, adulto ta dies florin den sentro di bario Brazil. Esaki lo tuma lugá djasabra ta bai ta e kategoria di adulto. Ta kuminsá ocho or di anochi, preis ta keda mesun kos. I ami lo bisa bo sa, eh, si bo ta skuchando, si bo ta mirando, mi ta mira mi mes riba. Esa! riba, mi ta subi riba Facebook, no Sí, sí, sí, sí. Ah, yega pa asina bo aportá tambe, no solamente na nos kultura, esei ta e idea souiso su tras, pero na esonnan ku ta eh, pone nan tempo, esfuerso i rekursonan tambe pa partisipá den un Sigur. festival asina. Kier so manera bo sa, ta eksigí un komposishon, un areglo, akompañamentu di un banda, músikonan ku ta treina anochinan largu. Bo sa kon esaki ta bai dèrk. Dus pa apoyá nan tambe, foral dje bier nan manda bo bisa e muchanan ku ta bai partisipá pa aplaudí nan riba un esenario grandi nan ta bai ta. Dus bo sa di biaha e muchanan e ta poko scary. Dus lo ta lo ta great pa Aruba Tei pa apoyá nos muchanan. Y pa loke ta djasabra nos tin algun nomber conoci cu lo ta riba. Ma mira nombernan cu no yegi mira riba escenario tampoco. Mm, tatu, tatu no, no tatu ta bai canta criollo yo. Sus. Sí. Ma, ma mira, ma seguro también ta comediante y Randy Ras también. Randy también ta bai um, participar, ta bai junto cu Alma Folklórico, si mi ta cora mi cabeza siniki, na mi tira un vista riba mi lista. Juancho Ignacio no ta un nòmber desconocí. Nos tin un dúo, Djelis cu Zenon. Zenon ta conocí den temporada di. Sí, sí, ta Mama cu Yu, no? Mama cu Yu tambe ta bai participá. Nos tin Jair, aña pasá el a participá tambe. Si mi no ta errá, el a. Jair, nos a papia aki di Casper. Casper, corect. Casper tambe ta bai tei. Oyo! Oyo! E hasi fanfarria, normal e ta mas. Casper, unda bo ta? Drumí bo ta, amigo? Yes, Casper, ban pa bai. Hey. Oh, y asina nos tin mas nomber conocí, um, eh, cantantenan conocí cu lo participá e anochi aki di Super. Cantica di Calle Adultos, ahí lo tuma lugar djasaber. Entonces, e weekend aki mi ta invitá bo pa bo yega den cayanan di Brazil, of bo yega centro di Barrio Brazil en particular, y asina bo tambe sostené e muchanan, e hóbennan i e adultonan ku ta kargando nos kultura i nos folklor. An, a, nos ta bayendo tambe na kaminda pa e e paradanan Hente sin mi mes. kera puntra, kitando e, poniendo e festival ama kantika di kai un banda, am, e tin parada, eh, papi kume di sei. Yes, e, pa, e paradanan ta hopi dushi mes. E, e hopi dushi. Lo tuma lugar dia 5 di september ta e Parada di Lanterna. Okay. Ah, den kayanan di Brasil ta sali shet or di anochi. E ta sali un tiki mas pa riba di sentro di bario Brasil. E ta pasa den e kayanan, pasa pa tras di e misa den kayanan di Brasil i bolbe back kaba na sentro di bario Brasil. I dia shete, ta riba djadumingo, esei ta e parada Folklor kultural e mes ruta den kayanan di Brazil djes dos grupo lo tin e aña aki si ku mi ta mas grandi ku karnaval dèren ta skuchando dèren Kuantu grupo ora ku? mas grandi ku djes dos grupo ta bai tin e aña aki Djes dos grupo Si. pero no ta tur ta bai ku banda tur esei no mi tin no sa presis kuantu banda tin pero ku mi ta Fei kabes por ta lo mester tin cinco o seis banda, grupo wow. cu banda. Sí, y el resto nada cu DJ. Sí, el resto nada cu, um, cu DJ. Master. No, pero sí. seguro está great para mira, maneira para mencionar algún año pasado estaba un dos, ahora que está diez dos. Diez dos y para algún año acaba tin un grupo de Corsou que siempre de un estilo de intercambio cultural ta participar nice. en parada también hay que nanta dos. Dos, great. Sí, lo cual que nos ta busca tambe di parte di funda Fundacion Chico Harms. Vos sabe, e, e, pa nos extende invitacion tambe na nos romanan di Boneiro. Nos a ciele te ina na no logra llega, pero que nos tin un forma di mami bisa di intercambio cultural que nos tin anan tambe pa biba nos cultura. Mes cosco, tin hopi rubiano que ta bai e parada di CU tambe ku ta bai eh, na Boneiru ta bai eh, Regata, regata, pero de tur di rincon. Di rincon popular dus pa tin e intercambio na se saki ta nos temporada bo por bisele di di folklor i di kultura. Master, master, master, master meso. No super great. Julise, thank you so much pa pasega nos un rato asina nos por a conversa. Ama, pero tambe duna informashon. Si ta hopi importante duna informashon na tur esunnan ku ta skuchando, pakiko ta bira djapiar na awo. I djasabra nos ta bai sentro di bario Brazil pa festival Cantiga den Cai. Djadumingu nos ta bai brunch, pero den djabièrnè ku djasabra bo ta topa nos ayanan na sentro di bario Brazil. Bin apoyá atrobe, no ta fásil. Ama sigur ami un areglista sinta pensu kantika ama krea un kos hay kantante oras nan ta train hunto ku e banda kor banda un ta un persona ta ta ta sigur diferente integrante i i apa asina bin presenta p'e komunidat kompleto kemen ban sigui engrandese nos kultura Ban sigui engrandisé loke ta di nos, engrandisé nos identidat ku ta hopi importante. Julie, si tin algun informashon mas ku falti duna, algun gradisimentu. No, sigur. E promé lugá danki na abo pa e espasio. Danki pa permití nos pa ta den bo programa i kompartí ku bo oyentenan e detayesnan di. e actividadnan di Fundacion Chico Harms. Mandi pa bisa sigur danki na tur e boluntarionan na prome luga wow. paso e ta un, un, un trabao boluntario esaki ta. Mas di 70 voluntario durante henter e temporada ku ta yuda ku e diferente actividadnan. Danki na nos sponsornan tambe. Main sponsor ku ta Elmar na mi na mi pa mi no lo bida niun pasobra mi ta haña algun problema. Sí, sí, sí, no, porque nos un traha un kai despues, dale. Danki na Banserio Aruba i na Unoka ku ta e main sponsornan di henter e temporada di Brazil. Danki na Elmar, danki na Departamento di Kultura kada bes pa ta ei presente, pa dokumentá, pa bai live i pa kompartí informashon tambe. na Aztec, na Setar, Aruba Bank, na apa y na the POV y na na tur cu di un of otro forma a yuda a contribui pa e actividadnan cu ya caba tuma lugar y e fin di siman aki invitacion Aruba bin apoya nos hobennan, nos muchanan y nos adultonan djabièrna y djasabra den festival Cantica di Caya y dja wou caba reserva e fin di siman di cinco pa shete di september pasobra E episentro di kultura, di folklor di Aruba ta bai ta den e kurason di Brasil. Nos ta topa. Ey thank you so much Elisa.